Ah, ratodoka zuva iri. Ah, ratodoka. Ah, ndopanondirwadzira mani. Unenge wakutemeseka musoro kuti saka. Wabikei? Woti nekebheji rawakambodya nezuro? Ah. ah. Ana mai Rudo ndimuchadya kebheji here? Rungochingozondwa kasoseji kachinhuwirira asi mati mabika nekebheji. Ibika. unozongodai amai suzeni lake amai suzeni avo vanondifanira pandinozongovati nhasi ndanzwa nekebeji woti choya ndikugurirewo kasoseji ah. wotondipa ndakutobika kasoseji handikutembe umwe wangu haiwa ndizvozvo chaizvo handikutembe aniko anenge ari kufona You know. Makasimba here? Ah, andisi. Yeah, I think you're wrong call. Eh, saka ndiani wangu uyu? Mukuti chiko? Mira Eh, makadii henyu makadii henyu seukineku tinofara chinzwaika aiwa chiregerai kukwata sei zvanga mamafona nemisteki kudai soka tochitongotaurawo nhamo dzedu hapana kumwe kunhu kwandai kumbopa ndakakuwanira handi ndizvo saka seipapo inini ndinonzi hamai rudo ndinogara mumalocations muma edu ehe saka inini chichemo changu chaiva chekuda ungokuonai kubva kudhara handiti sei wikinewo saka zvamafona kuda inyasha dzamwari dzega dzatodonhawo kwatiri ehe saka mati Ehe, eh, mo- ndinotoida mota seweekend iyo. Aiwa. Ndoya kuzoona Victor. Asi kachi Asi kachinzwa iseka, munoziva kuti seka. Asi kachinzwa iseka. Seka, mungandipe henyu motikari. Motikari ndinoida. handiti asi motikari yacho inoda pekupakirwa mugaraji garaji racho rinoda kunge ndine imba saka ndofanira kunge futi mondiitira chi imba handiti mumba macho haungogare nzveka wangogara mumba zvinotoda kuti ka baba rudo mwatsvagirwo kana chibasa kumaini maini uku wongoita se wobuda woenda uku ende kuti baba rudo wabuda futi hazviite kuti futi mwana asara akagaramba mwana anoda kuendawo kuchikoro handiti saka kana ari maayaya amunopa vana aya avanopa mheniwe avanopa kuti vanoendeswa kuchikoro ehe eh, saka unokwanisa henyu kupa mopa mwana wangu rudo scholarship aewa ndiri kuzvinzwa kuti mati chinhu one ndopandiri kudzokorodza kuti ehe mota ndinoida asi mota yacho inoda kupakirwa mugaraji garaji racho isu tiri maroja rinotoda futi kuti ndiwanikwe ndine imba yangu handiti muri kunzwa sewekinewo yava ndava neimba baba rudo kuti vangogara mumba takangotasana mukadzi nemurume hazviite zvakutoda kuti baba rudo vaite se vabude vatsvage futi basa muvapiwo basa chekuita chekubata nemaoko handiti kuti vagare rudo ezvino anga asiri kuenda kuchikoro momboka scholarship hamuone kuti munenge mapindira mwari vanenge vatinzwira tsitsi ehe ndina madha vandinogara navo vatori pasaidi pangu madha ava ka havana mwana ingomwa asi munokwanisa henyu kuvapa kaakwa e, sezvo vasina mwana vangadewo gdcse yamuda kundipa e, munovapa henyu kaakwa ehe aiwa ndinouya ndokuonai asi zvisinei ndimi kamuri kumusoro nana mukuru ndokumbiro hangu samai rudo mongondiita ini minister of cabbage kana minister of nzungu ndimuwaniwo kaofisi kangu mukati menyu imomomo hamutishairi ndozviziva ee eh, amai vandinogara navava vanotsvuka zvingaite saka mukavaisawo kumaminister of mafuta iwayo ekutsvukisa hamumbovashairawo chavo chekubata ee eh, mahita ndinouya mangwana kuseni ah, mwari vandinzwa Mother, kunadii futi mother? Mother. Piwa yenyu mota mega. Piwa yenyu mota na say weeknell. Piwa yenyu. Kondatadza futi chimone. Piwa yenyu imimi ndimuno deserve. Ndimuno deserve. Konadii futi? Andimukuona vanhu havaitike nawo. Idzi inyasha dzatowira pandiri. Favor from God, grace from God. Dzawira pandiri upon my life. Ndonye ndoti oh mother. muwanoka akwa nekudawo kwangu kwetsitsi dzangu maakutondishaudhira akwa yacho ah, ndisiyei nai idamu nemoyo wegodo ah, rakutobata zvino mangwana kunoyedza ipapa ndatogumbukirwa kudai ndinonoitora gd6 ah, zvakaoma ngasunungurwa tendaishe tendaishe